Wëllkomm zu engem neie Video vun Team Lëtzebuerg. Haut sidd der hei mat mir Reien aus dem Yu-Gi-Oh! Team an ech presentéieren iech den nächsten Display vun Yu-Gi-Oh! Alliance Inside, deen direkt on release normalerweis den éischte Mee an de Stores erhältlech ass. Kënne mer mam Opening ufänken?

Mir hoffe mol dass dat eppes gëtt, well et ass schonn awer zimlech laang hier, dass en TCG Exclusive esou gutt war, dass et eben mat der Meta wierklech gutt mathale konnt an potentially Tier 1 ass. Fänken mer mol mam Opening un. Dann hu mer hei Here There Be Dragons, Bomber Place, Cyber Jormungender, jo hei si mengen ech zwou oder dräi Karten Support fir Cyber an Cyber Dark. Wéi gutt déi elo sinn weess ech net, mee dat wäerte mer jo wuel iwwert der Meta rausfannen. Moissa White, Argostars Giant Slaying, dozou och, mer kréie lo zwou Support Karten zu Argostars. D'Deck gëtt ëmmer besser, huet bësse Potential, kritt an engem nächste Set an e puer Méint och nach eng Kéier Support an da kann ee jo mol gesi wat dat Deck erreeche kann. Funktionéiert jo mat Continuous Traps, déi sech dann als Monstere kënne Special summon, wat awer eng zimmlech cool Mechanik ass. Dann Angel Pambi, Hrimnir the Divine Follower. Wingull's Blessing, Eternal Sunshine. Wat et och nach hei gëtt ass de White Forest Support, deen ech actually vergiess hunn. White Forest Support och extrem staark, och an den wahrscheinlech Top 5 Decker vun der Meta. Spore the Fairy Seed, Number 69, Heraldry Crest, Shatterstream.

Hoffentlech kënne mer jo e bësse méi vun dem Malice oder Ryzel oder White Forest Support gesinn. Crimson Firewing Pegasus, Regulus de Fairy Beast, dat doten ass och Support fir déi déi de Five Ds Anime gekuckt hunn, dat ganzt Fairy Archetype vun, ech weess dem Charakter säin Numm net méi. Mee dat ganz Ancient Fairy Dragon Akt hei krut lo bësse Support hei dran, mat deenen een e bësse Ditch Saache ka man. Bomber Place, Kuribon the Fairy Spirit, Red Eyes Metal Claws Dragon, och extrem gudde Support fir Max Metal Morph mat dem allen, also mat dem anere Red Eyes dee mir kruten, deen dann och eng Omni Negate ass. Eternal Sunshine, Giant Kraghorn, Fish and Bits, hat ech mat engem Kolleg driwwer geschwat, och extremst gudde Support fir Fësch. Funktionéiert ganz gudd, ass eng ganz gudd Kart. Mitsurugi Mirror, déi nei Ritual Spell déi mär dann hunn, den neien Mitsurugi Support. Och wat ze notéieren ass, den ganzen Mitsurugi Support ass maximal ultra rare dran, dat heescht misst och zimlech budget méisseg friendly sinn. Here There Be Dragons, Regenesis Warrior, Heraldic Beasts Dead Whale, Code Igniter. Dann hu mer hei nach Asamina Support, deen e bëssen zu White Forest gehéiert, ass eng nei Contact Fusion, mat där een einfach vum Géigner eppes vum Board ewech kann huelen, wann ee Saint Asamina um Board huet. Ass zimmlech interessant a wäert warscheinlech e bësse Play gesinn. Criminy of the Divine Follower, Api School, och neie Fësch Support mat Banish Mechanics fir zum Beispill Gotti.

ass gutt ze notéieren. Migratory Zero Zereot. Moment nach keng Melliskaart gesinn. Mellis Support ass och mam Ad Ignista am Fong e bësse gemëscht, dat heescht insgesamt hu mer sou 5, 6 Kaarten, déi awer wichteg si fir dat Deck. NT 8000 Sirius, Regulus de Fairy Beast.

Daat ass eng gudd Kart. Regenesis Buff, White Reanimator, Dragon's Mind och top Kart. Och crazy dass daat als Common geprint gouf. Ganz cool fir jiddereen deen daat ru wëll huelen. Ass bësse wéi eng Judgement, ass halt eng Counter Trap déi eng Negate ass an déi funktionéiert soubal der e Monster mat 2500 Attack oder Dach vum Feld hunn. An hautzedaags ginn et awer ganz vill Archetypes, Ryzeal, Malice, White Forest, all déi Decker hunn alleguerte Monstere mat 2500 déi se iergendwéi um Endboard kënnen hunn an dat ass eng zimlech gutt Kaart, wäert warscheinlech Base am Side gesinn. Dann hu mer Seven Star Slash Army Annihilation Hargon, och Support fir alles dat wat Dragon Ruler ass vu fréier, fir déi déi sech nach un där Meta erënnere kënnen, déi krute mëttlerweil e puer Xyzen a schéin nei Kaarten.

Nächste Booster. Bomber Place. Regenesis Dragon. Hei hu mer schon an net geschwaart, méi mer hulo en neien Archetype, deen an dem heite Booster agefouert gouf, an zwar Regenesis. Äh, huet zimlech vill High-Rare-Kaarten, zwou Secrets an Ultras mengen ech. Weess lo net genau, wat dat Deck fäerdeg bréngt, mee et soll anscheinend e bëssen eng gutt Optioun sinn als Rogue-Deck, wat e bëssen d'Meta ka mathalen. Legendary Lord Six Samurai Kisan. Codeigniter, nach eng Kéier Asamina, Chaotic Elements. Fir de Moment wäert dat dote kee Play gesinn. Ass e bëssen eng random Kaart déi sech hei verluer huet am Kommen, mee dat ass wahrscheinlech extrem gudde Support fir den neie Set dee mer am Summer kréien, wou dann zwee bis dräi Meta-Decker dra wäerte sinn, an dat dote kéint theoretesch ee vun deenen dräi supporten, SAI Deckig an Ryuge Ent.

Tensei Ryuge Anwa, Fallen Angel of the Golden Land, dat ass e ganz nicen Hit. Dat doten ass lo Eldritch Support, dofir hu mer zwou oder dräi Karten dran, nach eng Continuous Trap. Mee dat doten ass ganz interessant, well fir déi, déi et net wëssen, et gëtt eng Engine mat enger Field-Spell aus dem leschte Set, déi Delta of Invitation heescht, an domadder kann een nämlech Varudras, virun deems dass een drol gedrollt ka ginn, bei White Forest zum Beispill,

E Monster deen een kann stealen wann een dat richteg Target huet fir ze banishen an kann een extra Buddies kréien. Also ass eng zimlech cool Kaart, muss ee kucken wéi déi sech an der Meta vläit upasst. Ryzel Massdriver, SAI Deckig, Dawn Angel Combi an Tiki Piece.

An da war et dat mat der éischter Halschent vum Display. Komme mer zu der zweeter. Nach keng eenz Secret Dragons hunn, deesch hoffe mer dass déi heite Säit e bësse méi lucky gëtt. Legendary Lord Six Samurai Kisan, Cyber Jormungandr, Klima Materiakter, Evil Hero Vicious Claws,

Wonnerschéi Kart, ass extrem stark, huet zwar en déck Kosten fir den Effekt kënnt ze aktivéieren, mee wann dat resolved kënnt der eng Kart um Feld poppen an da kënnt der en Light Tuner Spellcaster aus dem Extra Deck specialen, sou wéi een dat kennt mat der aler Diabell Synchro Monster an déi kann dann och nach äre Géigner interrupten an da kënnt der erëm eng Synchro maachen mat deem neien Drach dee mir nach net gesinn hu leider. Ganz gudden Hit. Let's go together, Migratory Zeroed.

Dann hu mer déi zwou Kaarte konnte weisen um Video fir den Evil Twin Support. Ganz gutt Kaart, déi dampt nämlech dat Nightmonster wat der virdru gesinn hutt aus dem Deck an de Graveyard fir Kosten. Dat heescht dat kann net wierklech gestoppt gi vun enger Handtrap oder soss an der kënnt ausspillen. Och den Effekt ass ganz cool, well wann ären Géigner äech weiderhin interrupt, da kënnt der ëmmer eng Kaart zéien soubal eppes op engem Evil Twin Monster geschitt. Ryuge End.

Prima Maté Reakter, Brain Controller, Cyber Jormunganda, Crimson Firewing Pegasus an oh dat ass ganz nice, hei hu mer dann déi zweet Secret aus dem Set an dat wär der Gordian Slicer. Fir déi déi et nach net solle wëssen, dat ass eng nei potential Staple, go second fir all Deck, ass ganz ganz staark, där kënnt Déi Kart kann net negate ginn, sief et Activation oder en Effekt. Der musst dat awer am Ufank vun ärer Main Phase benotzen. An da kënnt der souvill Face-Up Karten um Feld wiele wéi der wëllt. An dann fir all Kart déi der getarget hunn, musst der eng Kart banishe vun ärer Hand oder 6 Karte vun ärem Extradeck Face Down an da bounced der alles wat der getarget hunn. Ass ganz staarke Board Breaker, wäert wahrscheinlech Play gesinn an muss een nach kucke wéi effektiv déi Kart wäert sinn an der Meta.

Brauch een eventuell e Playset? Hrimnir the Divine Follower, Tiki Piece, Dippity an Mitsurugi no Miko Wuso. Sou, dat war et da mam Opening. Ech hoffen dat huet iech gefall. Ech hu versicht e bëssen méi Saachen bei verschidde Kaarten ze erklären déi kënne wichteg sinn. Vläit si jo e puer Kaarten ënnert mengem Radar geflunn déi ech net matkrut hunn, wou der kënnt roueg an de Kommentarer eppes dozou soen. An dann hoffen ech dat ech iech beim nächste Kéier rëm gesi kann. Äddi!